pini ah, bolo kede eh.
kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dilima ka ne matin aweyo nen mari Aruda.
Na dia dia gol kaburi rogo la kidi. Ai.
Ombeyi ka kata pur michele kata pur michele ng'ato kayo michele gunde prang'wen. To ni pesa gi ok ti Ombeyi ka. Sama ng'ato puro michele to en jaduong'. To koyudo pes michele to lokore kijana koro town e minene. Aol gi buche michele ok achak ayal Ombeyi ka. Ng'ato puro michele malich eka achiel mangima. To kosepuro to kokikaye ni i koro chiege oti sechego koro ma- ma ok ema koro neno. Umbeyi ka nyaka ubed jok moyawo wigu joma chwo moloyo un mupuro michele. Kes mar michele ok adwar e ofis chief ka kendo. Ka achako ayudo to wang'ni abiro mana mako di- dichwo go kwaja e lacha ka. Ok nang'won ne ng'ato. Sama gi- gilidho ka gidhi e bor gidwaro fertilizer ma gidhi ole michele to giyie tiyo nyaka gi nying mon. Kendo ID ma dhako kwalo ka dhako kia. Kose ka michele koro kolokore nyang'iya. Koro kanyo idha piko apiko koro kodwar odwa magari moa e airport matere Kisumo. Ka pes michele rumo to chako duogo e ng'ade nywande ma kor gweng' ka. Jombe ilewo chunya malich. Ka pur mar michele oingo utu we umany gima chielo mondo mi utim. Ii. Kata mana dayo, daya daya maonge gima nyo ong'eyo. Ni ka michele chiek ni koro lokore madam, koko dwal ma lawo joangla nyaka mano setho. Odwa nogochnegi mondo odhi omiel. Beni wuoji ochiga ywe gi kwe, pod jodongo gi deye pari. Sani nyane no kopur michele thumbe abeni koka giruko go. Ani chief yawa. Ha? Eh, eh, nyasi aya. Eh. Ibiro. Abiro. An be weche moko ne chwanya kama na mag michende wa Mumbei gi. Eh. Tudhi nade ot kanyo? Wan to odwa koni to kwan maber. Ee. Ee.
Wach chuori otamore. Wach chuora otama yawa. To ka wach chuori tamore koro an to abiro konyi nade? I- Ing'e ni dichwo ok onego bed ni lalo oko bilano. Ee. Ka in ne nyaka ne korona chakre dwe mar adek. Ee. Nyaka sani pok ineno dichwo. Ibe pod iling' aling'a ni nirite yawa. Be in gi geno? To koro atim nang'o yawa chief? Amba aol gi miyi pesa ma- ka nyocha ibiro ka ikawo piero abich. Sani be koro iduogo ichako idwaro pesa. Bing'e ni ambe an gi oda. Iwinjo? Kata an be an gi oda. To ka in gi odi to chuori noseringo ot. Ok iti gi wiyi dhako ma pod tin atina ni. An ni pod ahere yawa. Ya? Ihero ng'at ma ng'at ma kata korona osenego moike kaburini Nairobi. In pod ihero ahera ka- liel kidi nowachi nosetho samoro koro odong' kidi kaka ne jaluo nowacho. ti gi wiyi kech ok nyal kayi gi nyithindo kaka nyi nyisa ni gimodho pi eh kia gitimore nade nyithindo kia madho juice cola jus kola to gimadho yani aonge pesa tim na iwinjo nyasi aya awinji an kata ineno buche gikelona mayaloga ka eh tawinjo ka wach moro to lima en mane wach kaka dang' ing'e chuny dhano muma ondiko chuny dhano ema ng'e tek ee to kech ok onego bed ni kayi bilano gi nyithindo Nyathini ma ma ma ma ma ma- ma ma mogwanjo. Eh, Sani ja klas adi? ogwanjo cha Eh. kata fiyo tama machulne. Fiyo tami.
Nyithindo dhi sikul, Eh. en en mana koda ot kae. Biselawo ga gweno mi maka ching gweno. Nkendi ng'at achiel. Gweno to kanyal.
Ang'a ma dhako ni to gweno tachako lawo. Ah ah, kane be ni nyathi ja pok ochule school fee taori aora to gwenda mi icho gi ng'weche dala ka. Ilawo makata ilawo nyaka saa ochiko otieno an aonge wach kodi. Nyasaye in nyako malich ok ok gweng'u cha ok emorengo ae. Eh, nyaka Raila, nyaka Obama. Ai ai Musa.
Ai nyathi ma nyako ni ng'ato goli piny moro nono ibiro sandori mana da- piny ombeyi ka. Ni en korona odino ne Nairobi. Eh, Iwinjo? awinji. Ti gi wiyi. Koso chuori ne mano kelo korona e Kenya ka. Ah ah. Tang'o mi en magini dino ne to bases to biro kama kata nyao genya eka nyo biro ka. Eh, Loro ji, akenya gini loro ji ka. En en geche gi oko ne koso koso ng'ato nogo wang'e kuno tinde en muofu. Koro chief, Eh. apenji. Eh, Ihero ng'ato donge? eh, eh. To donge owuok ga todhi manyona. Eh. Koro an be abet e ot kanya rito. Booro kata ting ting bi winje e mpesa. Ting ting madiraw kaka koro simbani. Kata samwa bet kod koro seywak didek. Ting ting be donjo ni e simu. Ting ting to onge. Onge. Eh. Be emomiyo abiro ka mondo imiya kaka nchi imiyaga? Kare emomiyo mon ka nye dwaro odhi e dho aora ni in gi gop mogo. Ya in gi sida jowadwa. In gi sida. An nye naneno ka mon ka lawi ni dwa gop mogo ema nye gilawi ni kamacha. Pare.
Nyaka ne dichwo wuogna ni dhi manyona. Eh. Nyaka sani pok oduogo. Akia ni dweche adi. Iwinjo? Eh.
Arita kwe jojuok piti piti dong' inyisa ni iri odno. Eh. Jajuok modong' ofwenyi kanyo. Ofwenya. Ok inind gi nyithindo kata sani nindo ingi malich. Kata sani nindo inga ma kata kinyalo yie na mondo adonj odi ka. Ah, ah, ah, ah, kato chiega nyalo negi. Ah, eh, iye. Anya kata pethu ni tie baf kocha. To sani en tie gidhi ma inyayo moro konya puri. Ma wach ing'e ni oting'o tere mana ne chief. Chief nigi wachno.
Chief no chief no wacho mana godhiambo ko gima duog dhiera. Eh. ni wach ni mondo mi jaduol mondo itero siptal ere kaka koro itero wach gin kika wach itero ka chief ngani jaduol be kaka itero ne chief koro nitie chief tinde thietho mano gima be ngeno dhiera ata penjo jaod mama ne jaod jaduol no dhi kanyo jaduol no en ngaba chal gima no amanyo sukari moro lako dhiambo ka garo dhiambo ka koro ngeno wa chiro obiro kama sudhe no rakore kode rangach mana kanyo ni riki boyudo chief kanyo Chief ne onge, chief otere mana wach. To kare ng'awa yudo ka chief sechego?
An awinjo nyo ting' chathin, oting' mama ne, oting' jaduong' otere ka chief. Eh. To chief awinjo ni ka gichopo ku chief bende ok oyudi. Aha. Koro ing'e ni wach bi ng'e dhiero mana jaduong' Kalisto. Tapenji. Eh.
To seche mane gidhino, chief ne onge to kora ng'ama ng'ama giyudo ka chief kanyo. An gima noduogo dhiera. Mm.
Mondo mi gikaw jaduong' ni gitero hospital mokwongo. Mhm. ha? Thiedhi wach mar kwiri mar sudhe cha. Mm. Gike jaduong' ni kanyo dala chief kanyo rito godo chief. Joma ne ni kanyo awinjo ka wacho ni to ni chief ne onge to mama moro giyudo dala kanyo. Ah, ok gilerona wach mamano. Ah, mama mana ah, we will. Chiwo wadu jadwa kasomra kaka chief pile ka pile. Chiwo wadu mana mana Nairobi cha. Iwa Nane. chi Joshua.
Joshua. Joshua chiege soma dala chief okinyi godhiambo okinyi godhiambo. Chi Joshua ni ka chief. Ya wakata kanyo kata gokinyi wala kalo kanyo koluo. Osore bed. Osore ngeni mi Kalisto okariambi.
Magi madier ma Nyasaye aneno gi wanga nariyo gi okanya riambo Kalisto okariambi. Imenyi dhingi jaduono kuno.
Ah, an kora thin neno ngama guoko ka, iwinja duong moguoko ter ka chief. Kora thin neno jaduong ni.

Macha donge ni chingate. Otedo. Otedo ni nyaka ne chief, oluoko ne chief okinyi en kanyo diambe ngado nyaka chiji. Ni wachni. Mondo chi Joshua, Joshua ngamo siep ne mang'e ma iwuodi kor gweng' ka ng'e maber. Donge jaodi we are pim ni sore. Joshua sani onge. Mama no gima kaka dang konyre. Koro ka sama oluoko ni chief, kaka donge kata siling moro 200. Kalisto, poge jaj gi dio. gima mama cha chopre ga chip labi gino chicha pog jaj gi diyo kari kinena gi nyar ng'ate kor gwenka hmm. kinyo sore wuoth gi ma kinyo sore wuoth gi ma do nyak jaj eh, nyako ni onyi poro di sikul ako mang'e nyiro sore ka do nyake chiji chiwo wadu chicha ka chi ti gi wi osedhi kanyo laladi juma mokalo cha nanene ding'wene juma Gokinyi. Juma mar ariyo okinyi godhi okinyi godhiambo okinyi godhiambo. Ni mondo mi iko iwach ni ng'ato ni dalano. Nyaka ine ka dipo nochiew kanyo gokinyi to in giwach ni ne. Donge donge ma dala chief. Eh. To mata dong bad dalawa. Ka kalo ka kalo ranga chief. Eh. Ka dhi ka dhi ka dhi tiyo. Amami ko timo kanyo gokinyi manyisi no daka chief. Gima timo kanyo gokinyi gokinyi ka tiyo. Eh. Ko ka kalo kanyo ino ka be ka dhi sugule na ma gokinyi e puodho mwalo loka ka. Oluoko. Lep chief gokinyi. Ipan ipan ipan ipan Joshua bunge wachni. Onge nade?
Anaongera namba Joshua. Na credit baonge go. Ka ok oa jasi, gochne gocho swako ni magi mok nyalre, be nyaka nodhi en gi sani en gi dweche ochiko, dhako we dala. Ok anyalo lokowa ne donge. Donge gocho no wadu, dani konyo odo wadu. Chief chief apare. Chief chief. Kora holo kowa ni mondo akony Joshua, Joshua. Do do mano wadu.
Embe embe ng'ata bera dwal kata. Joshua wadu. Ah.
Ng'ata bera dwal samoro gik monyiso dhako no malongo onge. Koro cha ingejo radwal kechino ne onyuole moko radwal, to dhodho kod thuna achiel. Icha wadu. Bana.

Pile okinyi odhiambo, okinyi odhiambo. Gisure mana ga pigo. Joshua moloro simone. Joshua moloro simone. Simbo lor.
Joshua oloro simo.
To ng'eni wachno ni nyaka nyaka na Joshua wachno. Koro sano wadwa konyo Joshua nang'o nikech jero si pero koro kawo jaode. Wadwa konye nang'o. Macha to kawo. Kaka neno cha. Kaka neno cha chieng' moni kome koda. Kaka neno cha. Gima gima dwa timo. Siko kawo kawo chiwo.
Nyasachiel. Adwa dok dala.
to ada make sure ni mondo agocho ni obi dala kasi imbolo kasi imbolo goch ne bluetooth bluetooth donjo goch ne odhi dhi yude imbi imbi somo adwa ma asomo bluetooth do dhi call adwa make sure ni mondo mi agocho ni Joshua obi dala mondo anyise gima jaodo timo mane gima mondo timo mana gima timo timo timo timo gima rach mok mora o apenji nyasi yaye penja ikelo na wach jojuok pitipiti moni moro ofwenyi kanyo ofwenya ee koro ose iri ndaladi mang'eny Eh. nyaka dine dichwo cha dhi Eh. ok anindo e odno to in ni nok opuonji jog pitipiti Ah, ah, Eh. jodalawa ok gin ga jojuo aa sama ineno ka ng'ato duong'o ni wi ot Eh, in be wuog mana oko koso in in in ikia ringo gotieno to koro ko- koting'i ng'a modhi koda Eh. to nyathina cha tawene ng'a Ha? Nyathino cha dhi wewe. Iwinjo?
Eh. Aneno ka nindo moro ingi, jali iri mok inindi. Nindo to inga.
Nindo ingi. Akia ka madam bini nitie adonje ka yue. Ah, an kendo chiega Josem nobaro go nyathiwa Josem ato mara tok ni corona. Eh. Josem koro ni iparo nang'o inyalo yue ot ka. Aparo na nyalo yueyo kanyo. Eh. kuom ndalo moko ariyo isechichi ineno ka gicha cha chal ka gima osetho onge geno ma diket kuome gino nosedhi ee Eh. to chuori ng'ama ne riek arieka ni yath koro satand korona ni aku ato donge joma riek gi nyaka to jo kendo winji Eh.
korona tuo maber saa saa tuo maber namba di namba achiel ee donge ineka sani koro miyo koro ok inena nena Koro gima itim, Eh, adwaro ni oda kata ok dang' idonje nikech nyathi samoro nyalo dhi dangni e kor gweng'. eh, Iwinjo? eh. Ka ibiro abira gi nyathi, an ahero ng'iewo kom gi nyathine. Eh, kom lilo lilo ok ang'iew nikech biro ola gi madho tie minya kimanyo nyathi. Mm. Kaw nyathini bigo kata bed ni chal gi chuorino kik idew mama. Koro adhi ating'e gi lepwa te. E, an e chief asewacho, nitie chief moro. Chief an e moro to chief. onge. E, a- an e chief asewacho. Eh. Onge chief moro machak biro wuoyo. Eh, Adwa ni bi dalana ka. Mm. En chieng' ma korona owinjo ni olando e redio ni korona orumo. Koduogo oyud ode nonono. Mm. Eh. To koro mari chako duogo ko en Eh. eh. kowinjo oko Eh. kuchocho ni chief noyudo Eh. slay queen moro. Eh, eh, eh, eh, eh. Eh. Ah, ah, ma dong' ane ruoth. Ka ng'ado nodhi to dhi. An e chief koso in nitie chief ming'eyo e location Mumbei ka? Ah, ah, onge. Onge donge. Mm. An e chief. Koro in gima itim. Mm. Dhi omna mana nyathi. Nyathine adwa nachak nyathi chief kapod angima. Nyathi Agwedho- maduong' ni ichako in to pod ingima. Abi gwedhe.
En koro iluonge mana ni chief nyaka chieng' atho tawene tich odhi go mbele. Oh, Ee. koro awinjo. Onge wach mama. Dong iwinj kata mana loch ma Trump nyidwa tem loki. Ni dwa tem. To koro en mare kwaloko tang'o. Awinjo.
Eh. Mm.
In koro dhi adhiya eh. to kiyudo nyathi eh. luok piyo piyo kirikni kata wiyo dong' e sabun in bi kode. Eh. Nyasiaya. Eh. Eh, okwarado. Warado. Eh. To chung' idhiwa. Eh. Apenji. ma dada malungu ma dada. Ise na tweri e dala naka. Ai. Ya kisera ma jo ma chief kare be motegno jo lalo nyaka pach dada. Aol ti ayala yala to twang' ne aradogo. Koka nyasi anya gorengo. King'iyo to rambanya korenga ji miyayi. Wang'ni dalana ka nyathi monyuol mokwongo ichako Raila, mar ariyo Orengo, mar adek Obama. Dalana ni pong'o jo Siaya. Ii, ni ng'ato lal Nairobi ni korona. Koronda ang'o? E ndalo mane korona ne biro ne ok oringo pondi.
Odika. Chief. Hey. Abiro. Ng'ato luonga. Hey. Ai. Ai nyasi aya. Ah. Ibiro. Abiro. Iduogo kendo.
Aduogo. Onyalo chini yao.
Hey.
Kimoso ji motegno in e chief aweni chief iti. Hey. To wuotho nade? Wawuotho maber.
Hey. Mm. To nyathini manye wacho eri. To dongergo.
Ma nyathi.
Ma nyathi. Oh. Hey. Dapenji. Ma nyathi kende min ge odi. Ma a a. Eh.
Ma mana maduong'. Eh. Koro abira bira kode. Eh. Kasto koro moko ka tadhi omogi kaka ndalo medo dhi. Ta ng'ama nyodwa mana konyi ni ok ikwong ibi gi nyathi ma nyako. Ma gi mogo ya ba adhi bedo gi mogo odni. To kata mana low be yawa. Nyithi nyathi to nya dwaro. Eh. To ok bila ni. Kwani ma ok nyathi? Ma en ang'o? Adwa ni kata ka dong ogwanjo en ogwanjo koso ogwanjo moro eh, nitie. En ogwanjo. En ogwanjo. Eh. Ai to mawe no gwanjo gwanjo ka wene nyathi ma koka kata lak yawa. A a. Eh. An ni aduong yawa. Iwinjo.
Iwinjo.
Awinji. Nyathi bila ni.
Eh. E nyithindo nya dwaro. Koro itimo nang'o nikech biro tise biro kode. Ne toto.
Lokri ane. To nyathina maber abera ni ang'o marach? Ah ah, ombong ne, ombong ne. In king'i ombong nyathini. Ombong nyathini king'i. Ma remba.
Mama mwae. To suche ni dak chal gi mari, koso en mar wuon. O chal gi wuon ni.
Eh. Mm.
Apenji. Mm. Mae kaka chuori ne chal. Kama e kaka ineno kaka nyathini chal kama. Eh. Kamano.
Ai. Ah, ma to kendo chicha, ma ok bibedo dalana ka. Koro kendo ok idware yawa chief to in ema niwacho ni ating' ating'a nyithindo. Awe ni nyachako gi nyako gwanji bikel bang'e yawa. Ah, ah. Kata ka dak no yadang' achak Maduong' nyaka kuong abi gi mama. bing'e twe rombe. Ah, twe rombe ang'eyo.
Ha? Ang'eyo twe rombe.
To kuon tidhigo nade kor ka mogo koni? Kuonda bayo.
Ai!
To pare ni en nyathi taon. Aa, iwinjo Eh. an ma aneno ka nyalo inga ok koro akawi akawa kendi nikech ma to koro ok ane Aa, an nyithinda Mama okawe. ok dong ka kende.
Nyithinda dhi mana koda. imbe kamira wamene ok iluw wuonu narobi Ah, baba. korona nogeng'o ne kuro Ne, o- onego bed ni isechako luonge ni baba.
onyalo luonga Eh. onyalo luonga ni baba Onyalo luongi ni temane
Baba en ang'o? Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
ma to kare ma to- ma remo to en rembi Ma remba. Eh, suche Eh. modwa chalo gi such wuon paru ogongo wuon paru mane wang'e rore bilani Adier.
Anadok. Eh. To in to ning'e kanye? Ha? Adhi dala.
idhi kanye Adadok dala.
ii to dhi Ikaw ni kaw ni an gi sit nyithindo. Dhi manyoche ni chiga opondo Lowo ka. kawe mama ka. mama Ema be.
wacho manyoche ni chiga opondo odong ne nyithindo. Ah, mago meki.
Ii.
Ne wuoyi. Eh. Ka keli ka, wuonu kaka nowuok gi korona ni dhi manyo chiemo. Hey. Pok noduogo dala. Kuma terie ma in bibete. Awinji. To chakruok kawuono, ma e babau. Ah. Kik awinji ni luonge nying moro amora. Luonga kendo ni baba kapod achung' ka kapok adonjo kata ot nuo. Father baba.
Eh eh.
Aya nyithi nyithindo mibirogo. Eh. Ah, ah in to ayie kodi. Eh nyithi uma nyirigo be kata koro we aweya. Eh. eh. Koro ma eh. atimo mana introduction. Eh. Nyiri gibiro. Donjo ka ji olo ngude moro e bel. Sawa sawa. Ai. To lo adhi yudo kanye kata ka arwake e ot? Lo. Ah, lopini duong'. Eh. Eh. Iwinjo?
Eh. Koro ok wadwa mana chako dak atoma. Koso nitie wach modong'? Ah, ah, wach modong' to onge. Eh. Eh. In koro chwori cha koro chunyi aye kik ilek kata mana ile- kata lek kik ileki. Ah, ah, mano dhi adhi oko.
Ng'ama osedhi Nairobi koro kata lek kik ileki ni be biro ni e fwenye. Ah, ah, Ha? ah, ah, Ni lawi go jalo ni dag gi chief. ah, ah.
Chief kosewacho to owacho. Eh. Eh. To miting'o gi tang'o. Magi lepe.
Eh. Eh.
Longe wuon pari biro go. Dong na a a magi lepo gwanje. O lepo gwanje. Dong na nyisi na chaka chaka kode. Eh. Kasta di. Koro in gi mitim. Eh. In to kata ok iting'o lewni onge rach nikech lep chiega mano weya ni kae mibiro chako go. Oh. Eh, koro kaka wamedo dak kata eh. bed ni giingi eh. timaka moko idi adiya go pino go pino go pino. Eh. Ha? Eh. Nyaka chieng' moro koro ibed ni ichiemo michwe kaka en. Nochwe. To mond mon ma gweng'gi konena gi lewni go. Eh. Donge idhi goya ya. Igo inade donge ibiro ng'e ni nyaka bondo mano weya. Nikech lewni. Eh. Eh, lewni chal gi lep jalcha. Eh. Koro irwaka rwaka. Eh, ka bed thuolo, bed thuolo nyasia bed thuolo an mawacho ni bed thuolo. Dala ni mari ayie wi. Awinjo. Eh, beduru go gwanjo thuolo makata kudwa tedo ding'wen odiochieng'. Eh. Utedi. Adie, Eh. iwa, iwa, kar tedo kanyo timora. Eh, eh. Iwacho ni didi. Kata ding'wen kaka chief pesa donje mang'eny. Kata ding'wen kama. Kata ding'wen. E kuon igo agoa saa achiel okinyi isego kuon. An ni nyisi aya wan ok wa- wan kuma wadhi e tenga mana chiemo. Eh. Wachiemo maber. Uchiemo maber. Eh.
To kwa koro wadonjo ot yawa. Ah, Koso wadonjo. ineno nang'o? Ah, ah, mano ber.
Eh. Mm. Iwinjo.
Ok in mango ma iwuon paru. Oh. An ruoth asema ji mon mang'eny e gweng' ka. Iwacho adier? Eh, ok ni ne mango kodi. Ok ane makwongo. Ah, ah, ah, ok ni ne mikwongo in mar adek, mar adek ing'e ni nyalo bedo maber. Mak kato na mayo ji to chak weya. Oh, manyone ni ane monego hera maber. In eh in ema kora heri wang'ni wang'ni kama buso biro ka. Eh. In mane chok pes. Eh. Ai, to nyako motong'ore malich manade.